تاں نہ انہاں کوں کھاد ݙیندن تے نہ پاݨی ݙیندن، ایہ جیڑھے ہے جیڑھا پاݨی پہلے تھیں زمین بھریندن چا وت اوندی بھنی کریندن وت اوندے وچ دھاݨیاں وہیندن وت ایہ دھاݨیاں جیڑھے ہے بس او جیڑھے پاݨی انہاں کوں پہلی دفعہ ملدے اوندے اتے ایہ پک ویندن تاں انہاں دھاݨیاں دی خاص ڳالھ ایہ ہے کہ انہاں کوں پاݨی نی ملا انہاں کوں کھاد نی ملی ایں واسطے انہاں دی جیڑھی خوشبو ہے تے او ذائقہ ہے او دنیا دے جیڑھے ٻئے دھاݨیاں اساں کوں ملدن بازار وچ انہاں کولوں ایہ وکھرے ہن۔ تاں انہاں دی جیڑھی خوشبو ہے او نویکلی ہے، تساں اگر تھوڑے جیہاں دانڑیاں چٹنڑی سٹو تاں او چٹنڑی دی خوشبو پوری گلی کول آسی تے اگر تساں اے جیڑھے ویلے پک ونجن تے بھاجی اچ اے جیڑھے سٹیسو تاں وت او پوری گلی کول جیڑھا ہے او بھاجی دی وی خوشبو آسی تاں ہنڑ ایویں تھیسی کہ اے جیڑھے رنگ ہن اساڈے زبان دے اے سامنڑے کالے ککر کھڑن اے سامنڑے کھگل کھڑن اے جنڈ کھڑن۔ اے اکڑے کھڑے ہن اے سارا سارا دمان ہے اے رنگ جیرے ہن سونے سونے تے قدرت دے رنگ اے بس مزمان ہن کچھ ٹائم دے جیرا ایتھے نہر بن سی تے ایتھا وت جنڈھاں دی جھا تے تے کالے ککرن دی جھا دو تے کبے درخت آوے سن ٹالیاں آوے سن سریاں آوے سن یا انجھے درخت آوے سن جیرے جیرے دے سا کو نام وی نہ آسن تے جیرا سونا پھے اے لگا وے سی جیرا وی نہر آئی تھے نظام تبدیل تھیا اتھے سسٹم تبدیل تھے تے ایہ لگے ویسن تاں ایہ ہن اساں دا جیڑھا دماغ ہے ایہ بہوں سوہنڑا ہے ایندا جیڑھا ایگریکلچر ہے اتھے جیڑھا وہیبہ دا سسٹم ہے اوہ بہوں سوہنڑا ہے مینہ دے پانڑی دے نال رتکوئی دے پانڑی دے نال یا کالا پانڑی ہے تھوڑا اوندے نال ایہ اتھے وہیبہ کریندیاں تے لوگ جیڑھے ہے زندگی گزریندیاں تاں اساں اس جیڑھے دمان دے لوگ ہیں اساں دمان دے مزاج کوں سنجانڑنے ہیں اساں ایندے جیرھا اے اساڈے مزاج کوں سنجانا دے دمان اے جیرھے درخت ہن تے اساں ہیں تے اے جیرھے بوٹے ہن تے اے جیرھے پکھی ہن اے اساں سینگے ہیں ہک بئے دے اساں ہک بئے دی بولیاں کوں سمجھے نے ہیں ہک بئے دے مزاجاں کوں سمجھے نے ہیں اساں تسے وی ہیں اساں ہر ویلے اپنا پانی پھتکے چائی ودے ہونے ہیں گھراں اچ وی گھڑے بھر کے رکھے نے ہیں اساں کوں تس دا ڈر ہے اساں کوں بھوک دا وی ڈر ہے اساں جنگل توں نکلے ہیں تو روٹی دی گڈھڑی چاہی ودے ہونے ہیں پانی دا پھتکا چاہی ودے ہونے ہیں تو یہ جڑے سارے رنگ ہن یہ سونا پھن جڑے یہ مزمان ان کچھ ٹائم دے کیونکہ جیڑی یہ ترقی آندی پئی ہے یہ جڑے کارخانے تے انڈسٹری تے نہراں تے وڈے وڈے سڑکاں آندے پین اے انہاں کو کھا ویسن پتہ نہیں کہ حال ہو سی سڑے انہاں سونا پاندا تے جڑے سونے سونے رنگ ہن کچھ ٹائم بعد پتہ نہیں کہ حال ہو سی اللہ جان دے بھلا تھی انہیں وسدے رہو دمان منگو